Ki te whei ao, ki te ao mārama. Kai te whakarite te hunga whaiora ki te tuku kōrero ki te Kōmihana Whakatewhatewha Tūkino Tangata. E noho haumaru ake ana ngā kura kaupapa Māori i Rotorua i tā rātou whiwhi puoho reo Māori. E ngā pītau whakareia o ngā mātāwaka o te motu, tēnā koutou katoa. Ko tōna 30 ngā amorangi o ngā whānau whaikaha Māori o te motu, te ika pahi atu ki Papatūānuku marae i te tonga o Tāmaki i tēnei rā. Ki te kōrero ki te Kōmihana Uiui a te Karauna mō ngā mahi tūkino, e pā ana ki ngā pānga o ngā tūkinotanga ki ngā whānau, hapū iwi, me ngā hapori Māori. Kai te hiahia kimi huarahi hoki e pai ake ai te oranga o ngā tāngata whaikaha Māori. Anei te pūrongo a Waimane a Nuri. Haere mai, i haere mai rā. E whakakao ana te hunga whaikaha kia hui tahi ai i runga i te whakaaro tahi. Mehemea ka titiro tātou ki te ao Māori, koina ngō tātou whānau turi, ngō tātou whānau kapo, me ngērā atu momo whānau kua tukuna atu ki ngero ngā whare wehewehe. ka noho ai rātou kia ako ai me pēwhea te ora i roto i me kī atu te ao hurihuri. He uri o Ngāti Whātua o Waikato hoki a Ike Rākena, ā, hei tāna ko tētahi o ngā tino aupēhitanga mō ngā whānau whaikaha, ko te memeha o te reo me ōna tikanga. Ko te tūmanako, ngā kaikomihana, e āta whakaarohia e hake tēnā ko te aupēhitanga i roto i ngā whare wehewehe noa iho. Engari mehemea ka titiro ki ngā tikanga me te ao Māori, kua tukuna atu i ngā mātou whānau, i ngā tātou whānau mai o rātou marae hapu iwi. Me āta titiro tātou ki ngā tau kei mua i a tātou, kia kore ai tātou e whera anō. We finish June next year, 2023, so we're not around forever, so we're doing our best to We've moved into kind of report writing mode, we're still hearing and and taking in korero, we have our last hearing coming up and I'd encourage um any survivors out there to still come and talk to us, there's still time. He mema o te Kōmihana o te Karauna tēnei uri o Ngāti Whātua Ōrākei a Julia Steenson Ā, e ai ki a ia, ahakoa ngā au piki me ngā au heke o tana mahi, ka ū tonu ia kia whai ngā wawata o ngā whānau whai kaha. The role of the Royal Commission is to inquire and to report, to report back to the government on what we learn and what we believe as a result of that learning needs to happen. So that's what's next. Gathering it all up, what does it mean?

all the deaf students that were there were forced to learn how to speak, so oralism was forced upon us, so that was the first type of abuse that we suffered. Kua roa a Karen Poynton e ū ana ki ngā mahi whakamana i te hunga turi, ā, e ai ki a ia kua tae te wā mō ngā kura o te motu ki te ako i te reo rotarota o Ngāi Māori, otirā, o Aotearoa.

Future generations will be learning both te reo and New Zealand sign language together, I think that's so important. Kei reira te tūmanako ka āta whakaarohia, ka āta wetewete hoki e te Kōmihana a te Karauna ngā take o ngā whānau whaikaha hei painga mō ngā tamariki mokopuna ka ū ki ngā whānau noho whaikaha o te motu. Waimāneanuri. te ao mārama.
He whakapāha nā te Minita Take Tamariki nā Kelvin Davis mō ana kōrero i te Whare Pāremata ki a Karen Chauer o te rōpū act, arā, kia whakawhiti pea i te arawhata e kīia nei ko Te Tiriti o Waitangi mai te ao Pākehā ki te ao mārama, te ao Māori, kia mārama ai ia ki te huringa o te ao Māori. I tā te Minita, koirā tana uruparenga ki te āhua o ngā pātai a Chawa mō te hononga ki waenga i tana tari me Te Whānau Waipa Reira. Ka whai tēnei i te ketuketunga a te New Zealand Herald mō ngā pūtea aroha e whakapaetia ana i mahia hei utu i ngā whāinga kai tōrangapū a John Tamihere.

You know, uh, and I had no regrets with, the, with them, but with this young woman there, I think Calvin re recognises, and he said this so in his apology, that uh, it's not about the person, it's about the kaupapa.
Ko te whakapāha a Calvin Davis te otinga pea o te wiki whiu tao kupu, whakapae kaikiri hoki ki roto i te whare pāremata. Ko David Seymour, te Party Act tērā e kī ana he kaikiri te Pāti Māori, nā tō rātou kī e mea ana he kaha kia ake te ira Māori I tā iwi kia ake. Ka mutu e whakapae ana hoki a act kāore te Kaikōmihana Whakawhanaungatanga ā-Iwi i te tino aro atu. Kia whakawhiti atu tātou ki te kōrero ki te Kaikōmihana Whakawhanaungatanga ā-Iwi ki a Meng Foon. E te rangatira Meng tēnā koe.
E nā koe tū māmā, kei taha. Kei te ora tonu, kei te tohe tonu i te tohe nui, me te aha, ko tēnei raruraru kua puta inā tata ake nei. He kaikiri rānei te kōrero a te Pāti Māori, he aha te hē o tērā rerenga kōrero?
Well, ko te mea raru ki a au, ki a au, kāre, kāre he iwi, kāre he mātāwaka e pai ake, pai kē atu ki wērā atu. Ko mā te mahi he tarai kaha mātou mō te oritetanga kei waenga tātou Aotearoa mahi tahi me kī hāngai ki ngā kaupapa nui kei a mātou aroaro. Otirā ka tuhituhi he reta amuamu a David Seymour ki a mātou. Ā mātou whakautu, mātou e kōrerohia i tēnei kōrero kei te ipurangi o te Pāti Māori ki a mātou, kāre he pai. Kei te hē tērā kōrero ki a mātou he kaikiri. Nā te mea mēnā he white supremacist e puta ēnei kōrero, wērā atu kupu, rōpū e puta ēnei ngā kōrero, Ae, he kaikiri hoki ra te hoki. Ki tō titiro, kai te whakapōrearea ngā kaitōrangapū i tēnei mea te kaikiri mō te tōrangapū noa iho nei te take?
Ae, koira, nā te mea koira te ao o te tōrangapū e whakatenatena ēnei ngā kōrero kei waenga te whare pāremata Kei ngā kōrero hōrapa te whenua nei, ko te kaupapa, he kaupapa nui tēnei nā te mea i ia whiringa pōti ahakoa he ā-motu, ā-rohe, kei te tuhituhi mātou he reta, he tohutohu ki ngā kaitōrangapū me whakakorengia ēnei ngā kōrero kaikiri. ā, hāngai koutou ki ngā kaupapa, taupatupatu koutou i ngā kaupapa nui kei waenga koutou ka tika. Kaua e patu te tāngata.
Kua whakapāha a Kelvin Davis mō ana kōrero ki a Karen Tjau inanahi e mea ana me puta a Tjau i te ao Pākehā ki te ao Māori. E tika ana me whakapāha a Minita Davis mō tērā kōrero?
Āe, kei te pai tēnā, nā te mea ka tika. Kei te pai ngā mema o te Whare Pāremata, ka werohia, ka pātaingia ēnei ngā pātai nui, e whakamāramatia ki a tātou ngai he tāngata kei Aotearoa i ēnei ngā kaupapa nui. Ā, heoi anō, kei te tautoko mātou ki a Kelvin mō tōna whakapāha, ka tika tēnā. Ming Foon, Kaikōmihana Whakawhanaungatanga ā-Iwi, tēnā koe.
Tēnā koe tūmamao.
He mea huaki anō e te Kāwanatanga te tatau kaupapa, te tatau ki te kaupapa whakatū whare a Te Waimana Kaaku Taraipara Tētahi o ngā Manatū e whā o te urutau matua o Tūhoe, e whai nei kia tautoko i ngā mahi patu i te mate kāinga kore me ngā raruraru whare. Ko tana kaupapa he awhi i te tangata ki te hoko whare, ā, i whiriwhiria kia whiwhi pūtea i te kāwanatanga, engari i whakarērea. Nā te tautoko mai a te rōpū o ngā kākāriki i tae atu ai ngā whānau o Te Waimana Kaaku ki Pāremata ki te whakahē i te ngarohanga o ngā moni kuhu me ngā whare i kī taurangitia e te kāwanatanga Kua tukua he tono kōhukihuki e te Hiamana o mua o Te Waimana Kākū Taraipara, e Mete Pou, mā ngā whānau o Te Waimana. I te whākorekorenga o tā rātou āhei ki te whakatū whare, nā ngā taiapa me ngā aku tōnga a te kāwanatanga.
Our people are hurting, you wanna, you wanna talk to them. Um, but, you know, I'll talk straight with them. As you know, uh, there's a lot of different whakaaro down there in terms of who's running the show. You've got hapū whakaaro, you've got. the leadership whakaaro in Tūhoe, so we need to talk about all that. Ki ngā hunga o Waimana, kāre au e tino mōhio ana he aha te rahi o te pūtea kua ngaro nei, ā, ko wai mā e kua ngaro nei wā rātou pūtea, nō reira ko te hiahia kia āta tirotiro he aha nei te tino take, ka mutu, ā, ko te hiahia kia whakatikaina. Very heartened to hear that now that this has come to the attention of the Minister, that the Minister can take some action to help the whānau get their deposits back, but more importantly, get their housing program reinstated.
Kia whakatā tātou mō te wā poto, kai tua ake tonu, ko ngā kura kaupapa Māori i Rotorua e noho haumaru ake ana i tā rātou whiwhi puoho reo Māori. Hai te marama e heke mai nei ka tū he hui taumata mātauranga ki te tau ihu o te waka a Māui ki Whakatū. Hai whakanui, hai whakatairanga hoki te hiranga o te Māori ki roto i te ao mātauranga. Ko Kia Wetewetea, ko Māui Ahau te hui taumata mātauranga tuatahi ka tū ki te tau ihu o te waka. Mā te kāhui mātauranga o te tau ihu o te waka a Māui te hui nei e whakahaere. Hei āta wetewete i te kaupapa nei kua hono mai te māngai o te kāhui a Wayne Hippolite. Wayne, tēnā koe.
Tēnā koe. Tēnā koutou katoa. Āe, tēnā koe. Tuatahi ake, ko wai te kāhui mātauranga o Te Tauihu o Te Waka-a-Māui?
Ko te Kāhui Mātauranga he huinga, he huinga o ngā iwi e waru o Te Tauihu o te waka nei, e noho nei ki te kōrero ki te kaupapa o te ao mātauranga i roto i Te Tauihu o te waka. Nō reira, whakamārama mai te ingoa, kia wetewetea ko Māui ahau. Nā te aha rā koutou i tīpako ai tēnei rerenga kōrero hei ingoa o te hui?
Ko te ingoa nei e hāngai ana ki ngā āhuatanga o Māui. Ehara i te mea he ngāwari te noho o Māui i tēnei ao. He nui ngā piki me ngā heke. E mōhio ana tātou he nui ōna momo, he māhirahira, he haututū, he māia, he whakatoi, aua mea katoa. Ka mutu, he nui ngā mea e ārai atu ana i a Māui i tana noho i te ao. E hia kē ngā kaupapa kua ekea e ia ki ngā taumata angitū. Nō reira, e aki ana ana tātou ki ā tātou tamariki, mokopuna, ki ngā ākonga Māori o te rohe nei, o te tauihu, ki te rite mai koe ki a Māui, kei te pai tērā. Arā noa atu ngā huarahi hei wherawhera, hei whai māu.
Kōrero mai mō te whakamānutanga o ngā rauemi hou hei āwhina i tā ngā kura ako i te hītoria o Aotearoa.
He mea whakahirahira te tuku i ngā kōrero a tēnā, a tēnā, tuatahi ki ngā uri a tēnā iwi o te tauihu nei, ā, tuarua ki te hāpori whānau i tae atu ki ngā, ki ngā kura. Ko te mea uaua, kei te noho marara te nuinga o ngā huanga. o ngā iwi nei, kei waho atu o te rohe Pō Ūkaipō. Nō reira ko te mahi waihanga rauemi hei āwhina tuatahi ake i te iwi, tuarua ki te tīpako i ngā mea ka tohaina ki ngā kura o te rohe. Ahakoa kura kaupapa Māori mai, kura kaupapa Pākehā mai, kura kaupapa aha mai, Kei reira ō mātou uri. Koinei tētahi huarahi hei whātoro atu i ngā kōrero ki ngā uri o te tauihu nei. Ki te mōhio mai ngā uri ki ō rātou ake kōrero, kāre kore ka noho whakahīhī.
Ko tētahi wāhanga nui o te marautanga ki tō reo Aotearoa, mā tēnā rohe, mā tēnā rohe ōna ake anō kōrero e waihanga kia tuku ki ngā kura o taua nā rohe. Me pēhea rānei ngā iwi tiaki i aua tūmomo kōrero, ā, kai rawekehia, kai taurekarekatia rānei ki roto i Te Marautanga o Aotearoa?
I waimarie i noho tahi mātou me Te Tāhuhu o te Mātauranga ki tēnei rohe, ā, ki te kōrero me pēhea aua, ā, me pēhea e ū tonu E mau tonu ki o mātou ake kōrero te mana whakahaere o aua kaupapa. Nō reira, kei runga i tēnā, ehara i te mea he kirimana, hoi anō, ka kōrero tahi ki te Tāhuhu, kia mōhio mai rātou nō mātou ake ēnei kōrero, nā mātou ake te aroha nui ki te tuku. Nō reira, i runga i tērā ka, ē, e mōhio ana, pai tātou, kāre kore ka ū. Tonu tātou katoa ki taua kōrero i mua ake rā. Nā te mea he, nā te tāhuhu anō hoki ētahi pūtea i tuku mai ki a mātou, nō reira, ka mahi tahi.
Wayne Hippolite, ngā mihi nui ki a koe, tēnā koe.
Tēnā koutou.
Ko te Kura Kaupapa Māori o Ruamatā te kura tuatahi i te ao ki te whai matira auahi reo Māori. E ai ki te tumuaki o te kura ki a Cathy Dewes, he tino hirahira kia whai taputapu whakamataara i roto katoa i te reo Māori i ngā wāhi e noho matararahi nei te reo. Puta koutou i te putanga tata ki a koe. He oro whakaaraara kātahi, ka rua ko te karere whakarere reo Māori, he tangata ka whakarauoratia. Evacuate the building by the nearest fire exit, ana tino pūtiotio ki ngā taringa. Māori nei, kia rāngona te reo Pākehā ki te kaupapa Māori nei. Ināianei, kei te rongo, ko ngā reo e rua, nā reira, he whiwhinga nui tērā. Ko te reo Māori. Ko tēnei te whakarewatanga o te mātira auahi reo Māori tuatahi i te ao. He whakahirahira te kaupapa ki a John Richards, nāna hoki te kaupapa i whakatutuki.

Ā, he pai te rongo i taku tau whakamutunga kua whakaae kia kōrerohia i te reo Māori, kia taea ngā tamariki te tupu i te rongo i te reo Māori. Me puta koutou. Otirā, ehara i te huarahi ngāwari kia tāpiri atu i te reo Māori ki te hangarau nei. Questions we had as we went through the approval process was two people in the chain questioned whether we should have had the Pākehā message before the Māori message and I went back and and said no these are kura kaupapa Māori schools that we're putting this into and so it's very appropriate that the the Māori message is first. Kua puta mai a koutou. I ono marama te roa o te whakatō i te reo Māori nō te haerenga o te kura ā-iwi o Hīrangi ki te Manatū Mātauranga ki te kimi whakaaetanga mō ēnei pūrongo reo Māori, ā, kia horo ki ngā kura katoa. I aua tamariki anā, i mataku au i te rongo atu i tērā haona, engari, nānai kua rongo i te reo Māori, kua tau te ngākau. Kei ia kura, kei ia marae, kei ia kōhangā, kei a rātou te tikanga ināianei. Ko tēnei. Kua whakatūria mai ki konei, kua kawea mai e Pre-Ignition, e John Richards mā, ā, nō mātou te waimarie. He wera! Ko te Kura Kaupapa Māori o Te Koutu kua whai ake i a Ruamata mō te whai mātira auahi reo Māori. Heroni Waikato, Te Ao Mārama.
Tēnā au tonu mai, taihoa ake nei, ko te uri o Ngāti Whātua, ko Racine McGregor tērā, kua whakanuia e te whakataetae NRL Wāhine. Tauti mai anō. Ki te kete kōrero hākinakina ko Racine McGregor o Ngāti Whātua te kaiwhiwhi i te tohu tiketike o te whakataetae NRL Wāhine i tēnei tau. Ko te hāwhe pēke o te kapa pīkaokao i tohua ki te tohu Dally M Kaitākaro o te Tau, i te taha o Kaitākaro Iwi Taketake o te kapa Sharks a Nicho Hynes i tohua ki te Dally M i te whakataetae A ngā tāne. Nā wai mīharo kātahi ka mīharo kia ake tēnei whakawhiwhinga a McGregor, inā rā kāore he tīma kotahi o te whakataetae i te hiahia ki a ia i te tīmatanga o te tau. Heoi anō, nā tōna pakari i te kēmuru, kēmu a te kapa Māori All Stars i te Pēpuere, i tīpakohia ai te uri nei o Ngāti Whātua e te kapa pīkaokao, he mea e ai ki a ia, e whakaatu pū ana i te whai mana o aua kēmu.
I was lucky to have that game because it is so early on in the year and footy doesn't start to a little bit later, end of March. So to have that game there, it was awesome. It, it showed, um, I guess, coaches that I was ready to play again. I am back, and you know, give me a call.
Ki te whutupōro, ināianei kua whakaingoatia a Leon McDonald hei kaiako matua o te kapa hou o Aotearoa, arā o te kapa All Blacks 15, ka tākaro ki a Airani A, ki ngā Barbarians hoki, Hei te marama o Noema. Kua tere kake nei te uri o Rangitāne i te ara poutama o ngā kaiako nō te mutunga o āna mahi tākaro. Nā, kua riro i a rātou ko Clayton McMillan, ko Scott Hanson te mahi nui ki te whakawhanake i ērā kei ngā tapa o ngā whiringa kaitākaro Ōpango. Nāwai, nāwai, ka whakamīharo pea i te kapa o. Kaiako o Pango, i mua i te whakataetae ipu o te ao hei te tau e tū mai nei. I te korenga o te kapa o Pango Māori i tēnei wāhanga o te tau, kua kore anō pea he wā mā ngā kaitākaro Māori kia uru atu ki te kapa, ka tohua kia haere e wīwī ā tērā tau. The Māori All Black team's obviously a very important part of our.

Ki Tāmaki Makaurau he tūāua ka heke, nā wai ka tōuarangi hei te ahiahi. Ki Rotorua ko te māwake e whanake haere ana i te ahiahi, ā, ki Turanganui-ā-Kiwa he ua me te hautonga hei te ata. Ki te tau ihu o te waka a Māui, he taitai ata ka heke hei hei a tuaata. O tautahi ka mahea a taitai ata, nā wai ka kāpuapua. Waihopai he kapua i te ata, he ua i te ata, i te ahiahi. A kāti, koina tā te ao e pupuru nei, tēnā toro atu ki te whārangi ipurangi, te taupānga rānei a Te Ao Māori News mō te roanga ake o ā mātou kōrero. I whakakapi tō tātou hōtaka i te pō nei, ka mātakitaki atu tātou ki te haka a te kapa o Waiorea ki ngā whakataetae kapa haka ā-motu mā ngā kura tuarua o te motu. Kia māoriori te noho.